Atutan cu Chin pasal ṭha a simi Kap Cung Nung timi pa hi a theimi kan um lai nain a thei lomi zong tampi kan um lai caah zeibantuk minung dah a si timi a tuanbia kha kan vun zoh ṭi hna lai i i hihi Kap Cung Nung timi pa kong hi a theih a phu ngaingaimi a si. Hi zeiruang kan ti si ahcun a rian ṭuan ning le a umtuning pawl hi Laimi lakah zeitluk zohchun awk tlak pasal ṭha dah a si ti hi zohchun awk a tlak ngaingaimi pasal ṭha a si. I a hramthawk in a dongh tiang rak ngai ve hmet. Hika zawn ah hin Zei kan ti lai? A konglam hi theih a phumi theih a herhmi tampi a um. Zeitluk in dah Chinram he pehtlai kong pehtlai in rian a ṭuan ti bantuk pawl kong kha theih a phu ngaingaimi a si. Hi cucaah cun a dongh tiang rak ngai ve hmat. I kan thawk colh hna lai i Pu Kap Cung Nung timi cu Bu Hmu Ci tiang a rak phan vemi pasal ṭha a si. I anih hi a kong hi a tawinak in kan chim a si ahcun Thongkhat zakua sawm sarih le kum kua January ni kul le ni sarih ahhin a chuakmi a si i a chuahnak a khua hi khoika khua dah a si kan ti si ahcun Falam peng Zawlpi khua a si ti kha a si i a tuanbia an ṭial ning ahcun Falam peng Zawlpi khua a chuakmi a si i aa a pa hi khuabawi a rak si ti si. Hi a pa hi khuabawi a si i a pa min cu Pu Lal Phung ti a si i a nu min cu Pi Sa Tin Men ti a si ti si. I a pa hi khuabawi rian a ṭuan i mifim ngai, khika leiah Falam peng leiah bochan ngaimi zong a rak si ti kha kan theih khawhmi a si. A tuanbia kan rel tikah hin. I amah pu Kap Cung Nung, hoi ti ko a si law a tawinak in cun Bu Hmu Ci Kap Cung Nung hi a hmet lio te ah Khoika ah dah sianginn a kai i zei bantuk fimnak dah a ngeih timi kan zoh a si ahcun anih hi a hmet lio tein Lumbang khua ah hin tangli a rak kaimi a si ti si. I Falam ah hin uh, Lumbang khua tangli a kai hnuah Falam ah sianginn a vun pe ṭhan i Cucu Falam i sianginn a vun peh hnu ah hin zeidah a cang kan ti si ahcun cipan ral a rak thawh lio kha a si ti si. Cipan ral a thawh ha khan ai a vun i tong i cu hnu ah cun sianginn kai awk zong kha a ṭhat ti lo caah sianginn kai cu aa ngol le cu tikah thongkhat zakua sawm li le kum hnih in sawm li le kum nga tiang kha uh, fawinak cun Kum zeimawzet hoi ti ko a si law, cu chung ahcun Western Chin Levy timi ah a lut ti si. Hi Western Chin Levy timi cu zei a si kan ti si ahcun Chin ram chung i ralkap phu pakhat kha a si a tawinak kan chim si ahcun cu ralkap phu pakhat ahcun a lut i cu hnu ahcun Japan ral cu a do ti kha a si. Hi Japan ral dohnak ahcun ai tel ve i Japan ral a vun dih deng hnu thongkhat zakua sawm li le kum nga hrawnghrang ahhin Japan ral a dih a dongh lei hi a si ti kha si i tuanbia kan rel tikah hin hi Japan ral a vun dih deng hnu May thla hrawnghrang thongkhat zakua sawm li le kum nga May thla hrawnghrang ahhin first Burma Rifle Army ti ah hin a lut ṭhan ti si, ai ṭhial ṭhan ti si. Hi cu hnu ahcun Mah i First Burma Rifle Army timi a vun luh hnu in a rauh hlan ah sen thum an rak pek colh ti si. Cu hnu ah thongkhat zakua sawm nga le kum khat kum ah hin bo khat an hun pek ti si cu. First Burma Rifle Army nih cun bo khat an hun pek i cu hnu ah cun Fort Chin Battalion timi ah khan an rak kuat ti si. I cu hnu ah thongkhat cu kua sawmnga le kum ruk kum ah hin uh, captain rank an rak pek ti si. I cu hnu ah thongkhat cu kua sawmruk kum ah hin uh, 25 bata lian timi ah hin siseh cun thongkhat cu kua sawmnga kum hnih kum ah uh, 15 bata lian uh, timi ah cun uh, cu hnu ah Thongkhat zakua sawm ruk le kum riat kum hrawnghrang ah hin major rank an rak pek ti si. Cuti cun battalion fifteen he twenty-five he khan khati khan rian kha zeitintilah a rak ṭuan a rak ṭuan a hnu ahcun major rank kha an rak pek ti si. Hi a hnu bik hoi ti ko usilaw battalion ninety-three timi battalion ah hin le cun thongkhat zakua sawm sarih le kum thum Kum ah cucu bata lian a umnak ahcun colonial rank timi buhmuci rank kha an rak pek ti si. I cu lio caan hrawng ahcun zeidah a cang kan ti si ahcun Eory tiva kam te bantuk macun khai te bantuk Shen le cun Paku te bantuk Makuai te bantuk Kawlram i a laifang hmun kip paoh ah khin uh, raldohnak ah he tiah rak i tel le ral rak do ve ti si. I uh, hlan lio cu atu bantuk ral hi si loin uh, ramchung ral si loin uh, Japan le uh, Mirang i dohnak tu bantuk Japan ral pawl kha a si. Ani cu A luhnak cu Burma Rifle Army khan a si. Cuticun a donghnak bik ahcun Bu Hmu Ci Rengh tiang kha a phanmi a si. Tawinak kan chim si ahcun hi thong kha zakua sawm sarih le kum li March thla in hin Chin State People Council timi EC chairman ah an hun thim i cucu ahcun chairman zong rak ṭuan ti si. Hi cu hnuah thong kha zakua sawm sarih le kum li January thla nithum ni thawk in ziah an tuah kan ti si cun Chin Special Division timi cu Chin State timi ah khan a hun i cang kum kha a si a hun i can kha a si i hi lio caan ah hin amah pu Kap Cung Nung hi Chinpi nih pitu khawngsil lutlai a rak ṭuan hmasa bik a si ti kha a si. I cu lio ahcun amah kap cungnung cu lutlai a si i secretary ahhin how to si kan ti cun U Saw Myint timi a rak si ti si. Cun member ahhin Pu He Ling a si i cun member pakhat ahcun Pu Son Khan Thang le cun Pu Chia Uk anmah pathum he member ah an rak si ti kha si. I cu hnu ah vanchiat ah hin Pu He Ling timi hi ramkhel rian a ṭuan lio cingling ah khan a rak thih tak hna caah amah aiawhtu ding ah hin Mindat peng in Ke Khuai Shing timi hi a rak lut ti si. Cucu thongkhat cu kua sawmsarih le kum ruk kum ah khan a si i cucu Ke Khuai Shing timi kha an hun thim ṭhan kha si ti kha si Pu He Ling aiawh ahhin. I cu hnu ah Pu Kap Cung Nung timi a tuanbia kan hun zoh ṭhan, kan hun rel ṭhan a si ahcun thongkhat zukua sawmsarih le kum riat kum ahhin ralkap ah a lut ṭhan ti si ee. Cucu Ṭawngci ti bantuk, Sittuai ti bantuk ah ralkap hruaitu Paṭhama Ṭansit Usi hnu ah khan rank ah khan an rak chiah ti kha si ee. Ralkap ah kum sawmli le kum hnih chung bak rian a ṭuan i Cu hnu ah thongkhan sakua sawmriat kum sarih kum ah hin ralkap in pensen rak laami a si ti kha si. I ralkap pensen a lak hnu ah hin Pine Khawngsel Okawtha te bantuk te hna zong kha a rak ṭuan i cu lio ah cun Laitlang ṭhanchonak caah hin motor lam pemhnak te bantuk te hna hi a bik in usa piin hoi tikah usula a bik in rian a rak ṭuan ti si. I amah he biatak ten motor lam kong te hna zongah khan amah ukatha pine council ukatha a ṭuan lio han biatak ten rian a ṭuan mi a si i cu hnu ah cun cinthlak te bantuk zuat khalhnak te bantuk zeng ti lai mui miu yi le sai piu yi lei te bantuk zong ah hin biatak ten a rak ṭan pi hna ti si. I uh, cu hnu ah cun uh, zeidah a tuah rih kan ti si cun amah Falam peng chung ummi atu Surbung Vanlawng bual timi khi i khikhi zong ah khin vanlawng tumnak bual rawn zong kha he tiah vulei tahnak le a hmunhma sersiamnak rian te bantuk kha Mah pukap cungnung hi biatakte a cawl a cang i rian a rak ṭuanmi a si ti kha a tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Hi Falam ahhin Regional College timi a um khawhnak hnga ding ca zong ahhin mah pukap cungnung hi biatak tein khuanu khuapa hna he khua an rak khang ṭi. Cuticun Ministry of Education timi zong amah nih hin a rak halpi hna ti si. Hi mah lio caan hin saya sayamah te bantuk hi minung sawmthum nih cu ca ah min an rak i pe ti si. Hi cu hnu ah cun thongkhat rih la kum nga April thla hin matupi ah tuahmi Hakha matupi motor lam phunnak puai, phun puai hoi te ko si lo. Mah zong ah hin siseh cun thongkhat zakua sawmsarih le kumsarih February thla Palewa ah an tuahmi Palewa thawng St. January zong ah siseh cun mah lio zong ah cun a rak kai i bia zong ṭha tein a rak chim ti si. I minung ci a hmihtertu kan ca ṭhathnemnak zeihmanh a kan pe lo tiah ruahmi bing cimnak tibantuk ritthainak he pehtlaimi a hleiin Chinram chungah bing cinnak vialte hrawhnak ding kongkau zong kha khukhangtu he amah pu kap cungnung a si ti kha a tuanbia kan rel tikah kan kan hmuh khawhmi a si. I hika ahhin bing cinnak vialte hmunhma hrawh dingah a phoih an rak i phuai i cucu committee an rak ser i cucu zeitindah a min zong a rak tuahpi hna kan ti si ahcun zingnu thomvung sissingi tiin khan zingnu thomvung sissingi tiin khan min zong kha a rak tuahpi hna cucu bing a umnak vialte paohpaoh bing an cinnak vialte paohpaoh kha an hmuh khawh tawk le an theih khawh tawk vialte zong kha an rak hrawhpiak dih hna ti si. I amah cu thongkhat zukua sawmli le kumruk kum hin Sri Lanka ram ah hin uh, General Aung San te bantuk te hna he uh, zei kan ti lai amah Aung San hruainak in tuahmi mirang la kawl uh, minsen thutnak hoi te ko sila uh, cu zong ah cun first Chin buta lian in uh, Mecia kap chong timi ha hin an rak kai ve ti kha si. Hi Chinmi aiawh in tampi Mirang tiangin rian a ṭuanmi Sri Lanka ram ah minsen thut zongah a va kal vemi pasalṭha pakhat a si ti kha a tuanbia kan rel tikhin kan hmuh khawhmi a si. Hi anih hi fa pariat a ngei hna, fapa pariat a ngei hna. A nupi hi P. Ci Ci timi a si. Pi Cici timi cu Kale peng Ṭawngphi lai i a ummi Pu Lian Dim le Daw Ting timi he hin an fanu Pi Cici timi he hin September thla sorry fa pariat an ngei i hi amah a thih ni Pu Kap Cung Nung a thih ni hi September thla nithum thongkhat zariat sawmkua le thongkhat zakua sawmkua kum riat kum ah hin a rak

Cun Chin Amyota nih Suetu Magazine te bantuk te hna hin a tuanbia kha tampi rel ahcun hmuh khawh a si. Hi cucu mizapi nih a rianṭuannak, Laimi ca a chimmi ca, Lai in Falam peng ti bantuk, Hakha peng ti bantuk ca rian a ṭuannak vialte kha a tawifiannak tein cucu kan relmi chung in sharing kan vun i tuah khawhmi, kan vun i chim khawhmi siseh law atu zong hi bantuk in Laimi kan pu kan pi hna an tuanbia an zulh awk keneh a ṭhami a zohchun awk an tlaknak vialte kha kan rak i chim, kan rak i ruah ṭhan te hna lai i cu vial cu si rih seh law kan YouTube ah uar phun a si ahcun subscribe rak tuah ve. Video zong na duh ahcun serpiak khawh a si. Laimi Chinmi kan ṭhanchonak hnga ding caah kan tuanbia le kan nunphung kan holh le kan ca ha pehtlai in kan ṭhanchonak hnga ding ca tiin kan rak chim lengmangnak a si ti ti kha donghnak zongah ui nan cah ṭhan kan duhmi si. Nu video tu na tong ṭhan te hna lai. Chun ṭha mong ṭha dih. Bye-bye.